Een Weier an engem Gaart, dat kann eppes Flottes sinn. Ganz entspaant de Planzen beim Wuessen nokucken an dat matzen op sengem eegenen Terrain. E Weier ass awer och mat vill Aarbecht verbonnen an et ass wichteg, dass een sech am Virfeld Gedanken iwwert d'Sécherheet mécht, fir dass et net zu engem Accident kënnt. Op wat een do oppasse muss, verréit eis elo de Loïc Juchem, deen e richtegen Naturbegeeschterte getraff huet.
Oder an als um Zonkebutz, ech kucken deem no. De Roland Preuss huet e Weekendhaischen zu Simmer an op deem groussen Terrain fënnt een och dräi Weieren, zwee Naturweieren an ee mat Folie. An der Moyenne kuckt hien 20 Stonnen d'Woch no sengem Bijou matzen an der Natur.
Muss ee schonn sech drëm këmmere well d'Waasserplanzen déi wuesse ganz Staark an am Summer muss ee scho kucken, datt een dat awer e bëssen am Grëff gehält. Dat heescht, do muss een plazeweis dann e bëssen erausrappen, reegelméisseg.
Fir e Weier am Gaart, deen also am Bauperimeter läit, brauch een keng Geneemegung. Wëll een awer een an enger Gréngzon uleeën, da muss een dat beim Ëmweltministère ufroen. An de Gäert schwätzt een an der Reegel och net vun engem Naturweier, mee vun engem Gaarden respektiv. Kënschtleche Weier mat enger Folie dran, fir datt d'Waasser eben net erausleeft. Natierlech kann een sech esou eng sou eng plastik Struktur dohinner setzen, dat ass relativ einfach. Muss een awer eben kucken wéi fëllen ech en an dat Waasser evaporéiert. Ech muss ëmmer nofëllen aanstat mat Reewaasser, mat Krunnewaasser aus der Baach däerf ech keent huelen. Dat do bräicht een dann eng Geneemegung vun der Waasserverwaltung.
D'Sandra Cellina schafft bei der Natur an Bëschverwaltung an encouragéiert d'Leit och esou e Liewensraum ze kreéieren. Et sollt ee sech just am Virfeld informéieren, fir eben keng Feeler ze maachen. Wann ee Waasserdéieren dran huet, ob dat elo Fësch oder eventuell souguer eng Schildkröt wär, nimools déi duerno zréck an d'Natur setzen oder an d'Natur sënn, se net aus der Natur eraushuelen a se och net an d'Natur erëm abréngen, well domat hu mer och Problemer mat net einheimeschen Aarten, déi dann deenen aneren Aarte Problemer maachen.
Dat heiten ass e Beispill vun engem schlechte kënschtleche Weier. Am Januar dëst Joer koum et zu engem Accident mat engem Biber. Well et op de Säite riicht erof geet, koum dësen net méi aus dem Waasser an en huet musse gerett ginn. Also och wann et keen ökologesche Faktor ass, spillen ënnerscheedlech Déifte vum Weier eng Roll, se bidden eng gewësse Sécherheet fir Mënsch an Déier. An esou engem Weier ass et wichteg, datt et verschidden Déifte ginn. Also méi Flaachwaasserzonen, méi déif Zonen ebe fir déi verschidden, deene verschiddenen Aarten a Liewesraim, fir do méi Diversitéit ze hunn. A wéi hei gesäit een dat och, eben do hannen ass et méi flaach, hei ass et méi déif. An dat ass bei engem Gaardeweier och net onwichteg. Ech mengen an deene fäerdeg geformtene Backen ass dat jo scho gemat. Dann huet een d'Heischfolie, mat där kann een dat man.
Wann ee Fësch am Weier huet, dann huet een vill manner Amphibien dran. Do muss een also am Virfeld schonn decidéieren, wat ee gären hätt. De Roland, dee sicht a sengen Naturweieren reegelméisseg no Amphibien. Mä hei ass e Molch. Fadenmolchmännchen.
Mat Hëllef vu Molchschleisen kuckt de Roland dann eemol d'Joer, Wat nach am Weier dran ass a mécht och eege Statistiken.
Wann et ganz roueg ass, da kann een se nämlech och héieren, da grommelen se esou. D'Fräsche loosse normalerweis net laang op sech waarden. Besonnesch am Ufank vum Summer kënnt et dann do reegelméisseg zu Fräsche-Concerten. Däers soll ee sech einfach bewosst sinn. Ech fannen, dass et, dass et immens flott ass an dass een och immens flott Beobachtunge ka maachen kann. Et si jo net nëmme Fësch, et sinn och Amphibien, et sinn eng ganz Partie Waasser-Insekten, Libellen, déi ee ka beobachten. An dann ass natierlech och d'Vegetatioun, dat gesäit een elo net, mee dat ass immens schéin ze kucken, verschidde. Waasserplanzen déi bléien a Sümpfplanzen déi bléien. E Weier am Gaart, e Stéck Natur doheem, suergt fir Freed, bréngt awer och Aarbecht mat sech. Vläicht ass jo lo de Moment fir et sech ze iwwerleeën an am Summer huet een da scho seng kleng Oas bei sech um Terrain.
An et gëtt jo och méi schlëmme Kaméidi wéi d'Quake vun de Fräsch.